I mukondleteri wa tigigi yena mfana wa power. And loko hi vulavula hi timhaka ta ka Mageva ni tsundzuka mhaka yin'wanyana ku ze ku va na nkulukumba un'wana va ngo i n'wana ma one one na yena ku vi na lembe leri a nga kuma beef and nkulukumba luya na yena u huma eka Mageva. hi karhi mi amukerisa sweswo eka dilolostro youtube channel mina hi mina dilolostro eka nkandziyiso wa namuntlha a ndzi fambi ndzi ri ndzexe ndzi famba na un'wanyana wa vahleri eka vunanga bya xitsonga mi nga ti tivisa mina hi mina mahlalu wa xitsonga hi endla nkandziyiso lowu namuntlha eka siku ra khumentlhanu ndzhati Eka lembe ra magidimbirhi makume mbirhimbirhi, yi sukile vuthu, yi sukile mbhonyoponyo, yi sukile ya maphepha eGazankulu, a ya ha timeleki. Ku na nyimpi, ku na ku kokelana, ku na nkwetlembetano exikarhi ka mukondleteri wa tigigi na xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga, Benny Mayengani The President.

Ekara Lounge a ku ri na ntirho kumbe xikhobyana xa ku tlangela siku ra ku velekiwa ra Gagashi loyi ku nga mukondloteri wa tigigi. Kasi hi siku leri fanaka eTembisa eSimple Kitchen a ku ri na ntirho kumbe xikhobyana xa ku tlangela gaweni kumbe ku ambala ka gaweni ka xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Benny Mayengani The President. Eka ntirho wa le Cara Lounge laha a ku ri na xinkhubyana xa ku tlangela ku velekiwa ka Gagashi, A ku rhambiwile xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Mister Post Sikuliyeza Ndlovu leswaku va ya va ya nyanyula ntshungu. Kasi eka ntirho wa ku tlangela ku ambala gaweni ka Benny Mayengani The President lowu a wu ri eSimple Kitchen hi siku leri fanaka, Benny Mayengani The President a va fanele ku va va tlhela va nyanyula ntshungu. Kasi eka ntirho wa le Cara Lounge la wu endleriwa ePitori, Sikizza Boys na yona a yi rhambiwile leswaku yi ya nyanyula ntshungu. Kambe hi siku leri a va fanekele va ya eka ntirho lowuyani va ve va kombisa leswaku va nge he koti ku fikelela eka ntirho lowuyani. Xivangelo ku ri ku va ta va ri eThembisa eka ntirho wa ku tlangela gaweni ra President Benny Mayengani. Hi ta kota ku swi vona leswaku mintirho leyi vumbirhi bya yona a yi endleriwile etindhawini leti ti nga ri ku kule na le kule naswona vanhu lava a va fanele va seketela mintirho leyi hi vumbirhi bya yona i vanhu van'we i ntlawa wun'we wa vanhu lava ku nga varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga loko ho lava ku ya hi ku ringanyeta mimpfhuka swi fana na loko ku ri na ntirho egiyani ku tlhela ku va na ntirho eka malamulele hi siku rin'we munhu a fanekele a ti langela leswaku ri u ya a pitori kumbexana u ya ethembisa ke kutani ke hi yona mhaka hi vula leswaku mintirho leyimbirhi hi yona mhaka yo sungula leyi nga endla leswaku hi lemuka ku ingaku ku na ku kokelana exikarhi ka benny mayenga ni the president na mukondleteri wa tigigi Gagashi. Ku kwetlembetana exikarhi ka Benny Mayengani na Gagashi ku tlhele ku ya emahlweni laha hi nga vona hi siku ra vunharhu ra Ndzhati lembe ra 2022 erivaleni ra mintlangu ra Giyani a ku ri na ntirho lowu a wu thyiwile leswaku ri Phil Giyani Stadium. Kasi hi siku leri fanaka, eCara Lounge na kona a ku ri na ntirho wa The Road to Magaisa Day lowu a wu kondleteriwe hi Gagashi. Hi ta swi tekela enhlokweni leswaku mintirho leyimbirhi ya Refill Giyani Stadium wa Benny Mayengani na The Road to Magaisa Day, wa Gagaxi yi humelele hi siku rin'we naswona a yi fanele yi seketeriwa hi ntlawa wun'we wa vanhu lava ku nga varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga. Hi ta fanele hi swi tekela enhlokweni leswaku ku rhange ku tivisiwa ntirho wa Reef Fill Gianni Stadium ku nga se za ku tivisiwa ntirho wa The Road to Magaisa Day kutani ke hi nga za hi swi ehleketelela leswaku Gagashi a va kondletela ntirho wa The Road to Magaisa Day ku ri ndlela kumbe matshalatshala ya ku ringeta ku lava ku tsandzekisa ntirho wa Refill Giyani Stadium wa Benny Mayengani The President. Ku ri ku ka ntirho wa ku tlangela siku ra ku velekiwa lowu nga rhanga wu kunguhatiwa a ku ri ntirho wa. ku tlangela siku ra ku velekiwa ra Gagashi. Ivi Benny Mahinga na vona va kondlotela ntirho wa vona hi siku leri fanaka ntirho wa ku va va tlangela gawini kutani ke hi nga za hi swi vona leswaku ingaku Gagashi a vo rihiseta kumbe a vo tlheriseta loko va kondletela ntirho wa The Road to Magayisa Bay hi siku leri fanaka na leri Benny Mayengani va nga kondletela kumbe ku kunguhata leswaku ku fanele ku va na ntirho wa refill Giyani Stadium hi siku ra makumembirhi mune Ndzhati eka lembe ra magidimbirhi makumembirhi mbirhi eka Chief eRisinga eGiyani. ku ta va ku ri na ntirho wa Heritage Celebration lowu ku nga ntirho wa tigigi wa ku tlangela mfuwo na ndhavuko. Ntirho lowu wu kondleteriwile hi vakondleteri vambirhi va tigigi, Sgodas Mashau na Gagashi Mfana wa Power. Eku sunguleni, vakondleteri va ntirho wa Heritage Celebration, ku nga Sgodas na Gagash, a va kunguhate leswaku va ta rhamba Benny Mayengani na Mister Post. Vakondloteri wa ntirho wa Heritage Celebration va rhange va nyika xirhambo eka Benny Mayengani the President, ivi Benny Mayengani the President va nyika swipimelo swa vona leswaku vona a va swi lavi ku rhambiwa eka ntirho wun'we na Mister Post. Hi leswaku Benny Mayengani the President Endzhaku ka ku rhambiwa kumbe ku vulavurisana na Sgothers mayelana na ku rhambiwa ka vona eka ntirho wa Heritage Celebration, va kombisile kumbe va nyike swipimelo swa vona leswi swi nga pfuxa mbhonyoponyo, leswi swi nga pfuxa ku kokelana, leswi swi nga pfuxa dzolonga exikarhi ka vakondleteri va tigigi. Gagash na Sgothers, laha Gagash a tsakela leswaku ku rhambiwa na Mister Power, Mister Post, siku liyeza ndlopfu, kasi Sgothers yena a nga ri na xiphiqo na ku va eka ntirho lowuya, ku rhambiwa Benny Mayengani the President ntsena. And eka ntirho lowuya wa ku tlangela siku ra ku velekiwa lowu a wu endleriwa eCara Lounge laha ku tlangeriwa siku ra ku velekiwa ra Gagash. Mrc Post hi siku leri tlhandlamaka va endli nkandziyiso eka xiyenge xa vona xa mabulo xa Facebook va ri thwi va ri na psychology va kombisa leswaku ri Gagash u na power hikuva a koti ku tata ndhawu ya Cara Lounge hi vaseketeri ku ri ku a ku hakeriwa mali se mi ta swi vona leswaku kusukela kwalayani ku ve na nkwetlembetano kumbe ku va na ku kokelana exikarhi ka Benny Mayengani na Gagash. Kahle-kahle Mister Post a va ndhundhuzela ntirho wa ku tlangela ku velekiwa ka Gagash hi mhaka ya ku vona a va rhambiwile eka wona ivi va gwerha ntirho wa ku tlangela ku ambala gaweni ka Benny Mayengani the President hi mhaka ya ku ri Benny Mayengani the President i nala wa vona lonkulu loko swi ta eka xiyenge xa vunanga bya Xitsonga. Benny Mayengani The President hi siku ra 15 N'wendzamhala eka lembe ra 2022 va fanele va humesa alibamu leyi nga ta va yi thyiwile leswaku December Revolution, leyi eka yona varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga va nga swi langutela leswaku ku ta bifiwa munhu, ku ta gwerhiwa munhu, ku ta chingheriwa vanhu vo tala. Un'wana wa vanhu lava va nga languseriwa ku va va bifiwa kumbe va chingheriwa eka album leyi hi vulavulaka hi yona I mukondleteri wa tigigi yena mfana wa power gagash leswi swi endlaka leswaku hi ku mfana wa power gagash mukondleteri wa tigigi u ta va wun'wani wa lava nga ta bifiwa hi december i mhaka ya ku ha ku vona nkandziyiso eka siku ra 14 ra ndzhati lembe ra 2022 laha hi nga vona Benny Mayengani the president va ri na tshinya vantshwa va karhi va n'wi navelela siku rakwe ra ku velekiwa laha va nga vula marito ya ku kasi mi ni twa yini va ka mageva na hi mpela ha swi ehleketelela leswaku gagaxi u ta bifiwa kumbe u ta chingheriwa eka albhamu ya december revolution ya benny mayengani leyi nga ta huma hi n'wendzamhala eka lembe ra magidimbirhi makume-mbirhi-mbirhi, tani hi leswi Dilolostro va nga vula leswaku tolo hi siku ra khume-mune Ndzhati eka lembe ra magidi-mbirhi makume-mbirhi-mbirhi, hi vone Benny Mayengani The President na xin'wana xa xiselebritani eka Vatsonga, yena tshinya vantshwa loyi a nga duma swinene eka xiyenge xa mabulu xa TikTok. Benny Mayengani The President va ri karhi va n'wi navelela siku ra yena ra ku velekiwa hi ta swi tekela enhlokweni leswaku tshinya vantshwa i wanuna loyi a kumekaka etikweni ra ka mageva laha ku humaka gagaxa kwalaha ka nkandziyiso beni mayingani the president va vutisile xivutiso xo hlomula mbilu eka tshinya vantshwa laha va nga vutisa ku ri kasi vanhu va ka mageva mo ni twa yini hileswaku loko munhu o kala a vutisa xivutiso xa ku he dilolostro mo ni twa yini swi vula ku mi va mi n'wi nyaje ngopfu kumbe mi va mi endlile kumbe ku vula marito lawa ya endlaka a twa ingaku ma n'wi kandziyela kumbe a mi n'wi teki a ri nchumu hileswaku i va a mi hlundzukele ngopfu se hikokwalaho hi twa ingaku marito lama ya ma ku ka ti va ka mageva mi ni twa yini hi twa ingaku ma kongomisiwa eka gagaxi mukondloteriwa tigigi kahle kahle marito lama loko hina hi swi langutini hi vona ingaku a nga ma kongomisiwi eka tiko hinkwaro ra ka mageva kambe ku na munhu wo karhi loyi a nga va ka karhi a huma eka mageva loyi ma kongomisiwaka eka yena hi kala hi ehleketa leswaku ya kongomisiwile eka gagaxi hi mhaka ya ku ri hi n'wi vone namuntlha hi siku ra khumentlhanu ndzhati eka lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi a hlamula xivutiso xa Ben Mayengani the President hi ku tsala eka xiyenge xa mabulu xa Facebook a kombisa leswaku a va n'wi ninginisi. Ene loko hi vulavula hi timhaka ta ka Mageva ni tsundzuka mhaka yin'wanyana, ku ze ku va na nkulukumba un'wana va ngo i n'wana mawaniwani, na yena ku vi na lembe leri a nga kuma beef. ende nkulukumba waloya na yena u huma eka mageva ni twisisa ku na loko va kati va ka mageva mi ni twa yini swi ta ta vula leswaku leswiya swi nga tshama swi endleka hi wanuna wa ka mageva swi lava ku tlhela swi endleka nakambe eka n'wanuna wun'wani nakambe wa ka mageva loyi hi hleketelelaka leswaku ri i gagaxi nkandziyiso lowu hi ehleketelelaka leswaku beni mayenga ni the president va wu endlile ivi va vula marito ya ku xungeta leswaku va lava ku bifa gagaxi hi lowu happy birthday ja ra mina happy birthday tshinya ja ra la ka mageva la hala ka mageva ku na vanhu ku vula ka dj mfundhisi mara mi ni twa yini va ka mageva Ah, ka mageva hina mi rhandza ngopfu u ka nga oh. tivala lava n'wini no i cement koma eh so ta hlangana hi december vanhu va ka i december revolution eh vana va valoyi va le ku ndle ka yini va le ku xanisekeni kandziso hi ta va hi wu vonile leswaku ri leswi hi swi vulaka swi nga endleka swi ya hundzuka ntiyiso ingaku matsalwa ya ta hundzuka ntiyiso ku ya hi laha swi vhumbiweke ha kona hi vaprofeta va khale hi khensa ku va mi landzelerisi nkandziyiso lowuwani kusuka emasungulweni ku va u ta fika emakumu eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla